כ'וואלט געוואלט רעדן פון א נקודה וואס איך האב שוין גערעדט פון דעם אפאר מאל, אבער כ'האב נאך קיינמאל נישט געמאכט אזוי ווי מ'זאגט אפישעל דרשה פאר דעם, און דאס איז א זאך וואס זייער אסאך מענטשן האבן עס ראנג, זייער אסאך מענטשן פארשטייען עס נישט גוט, און ליידער לערנט מען עס אויס פאר קינדער און בחורים ממש פארדרייט מהפך להפך, מענטשן פארשטייען נישט די גאנצע נושא, מ'פארשטייט נישט די נקודות פון דעם. און ס'מאכט מער חרבנות ווי ס'טוט אויף, און באטאם ליין ס'ברענגט נישט ארויס קיין שום תועלת נישט און די נושא איז עונשים, די איידיע פון גיהנום פון יענע וועלט, סאו וואלט געוואלט מקדים זיין מיט א דזשאוק וואס כ'האב געהערט פון א גוי וואס איך האלט כ'וועל זיין זייער מאדנע פאר זאגן די דזשאוק פארן עס נאכזאגן. אבער איך וויל עס זאגן ווייל ליידער האבן מענטשן זייער א גויאישע קאפ ווען ס'קומט צו עונשים, און מ'האט געהעריג גענומען די איידיעס פון די גוים און מ'האט עס אריינגעברענגט דא צו אונז אידן, און אזוי לערנט מען אויס די קינדער, זייער א ענליכע נקודה. סאו די גוי האט געזאגט א דזשאוק, זאגט ער. מענטשן רעדן איין אנדערע מענטשן אז ס'איז דא א גרויסער מענטש דארט אויבן אין הימל און ער קוקט דיך נאך יעדע זאך וואס דו טוסט, און ער האט דיר געגעבן אזא ספעציעלע ליסט פון זאכן וואס מען מעג יא טון און מען מעג נישט טון, און אויב דו וועסט עובר זיין איינע פון די זאכן און טון אקעגן וואס ער האט געזאגט, עסטו גיין דארט אין גיהנום ווי ס'איז פייער און ס'איז טארטשער און ס'איז זיין שלעכט פאר דיר פאר אייביג און אייביג און אייביג, אבער ער האט דיך ליב, דו כאפסט די דזשאוק? דו כאפסט וואסארע געלעכטער דאס איז? טאמער א מענטש גלייבט אז די באשעפער איז דא דיך מעניש צו זיין, איז מילא ביסטו חסוי מניה ב, ווייל דו זאגסט די באשעפער האט דיך ליב, איך פארשטיי נישט, דו גייסט מיר מעניש זיין אדער דו האסט מיך ליב, אויב דו האסט מיר ליב וואס ביסטו מיר מעניש? און די איידיע פון זאגן די באשעפער איז די מענטש אויבן אין הימל, יא, איז די גוי ער איז טאקע א גוי און ער איז אויפגעוואקסן אין א קריסטשען פעמילי און דארט ליטערלי זיי גלייבן אז די אייבערשטער איז א דבר המוגבל, דאס הייסט כאילו איז עפעס א מענטש, אן אנדערע מין מענטש ווי אונז מענטשן, און וויאזוי הייסט עס און זיי גלייבן אז טאמער א מענטש טוט עפעס שלעכט טוט ער גיין אין גיהנום פאר נצחית, סאו אונז אידן קודם אונז גלייבן נישט אז דער באשעפער איז א דבר המוגבל. און נאמבער טו אז גיהנום איז נישט פאר נצחיות, ס'איז נאר א שטיק צייט, ס'איז נישט פאר אייביג, און נאמבער טו די גיהנום איז געמאכט געווארן ארויסצונעמען א מענטש פון זיין פלאנטער און אים צו געבן גן עדן, אבער די וועג וויאזוי מ'האט מיך עס אויסגעלערנט, און וויאזוי רוב עולם ביי אונז, רוב מלמדים האבן אויסגעלערנט, איך ווייס נישט היינט אפשר האט זיך עס געטוישט, באט איך זעה קינדער וואקסן אויף און זיי האבן נאך אלץ די זעלבע איידיע, ווי ליטערלי מ א מענטש מיינט אז די אייבערשטער איז דער גרויסע בוגי מען, און ער קוקט דיך נאך, העי דו האסט געזינדיגט? בומסט! ער האט א שטעקן וואס דער שטעקן איז געמאכט פון פייער און דו גייסט כאפן דא איך ווייס וואס און איז מילא זינדיג נישט ווייל ווייל די דאך העט אראפ פאלן דו ווייסט דו גייסט דיך דא פארברענען לעבעדיגעהייט איך ווייס וואס גייט געשען ממש אזוי קוקט מען עס אן ווייל אזוי לערנט מען אויס קינדער און עס איז אזוי ראנג. ראונג פון יעדע איינציגסטע וועג, קודם די אייבערשטער איז נישט קיין מענטש, די אייבערשטער, מען זאגט אני מאמין אז די אייבערשטער אין לא גבול ואין לו משיגה משיגה א גוף, ס'האט נישט קיין שום דמיון בכלל צו דעם, אונז קען נישט פארשטיין וואס די אייבערשטער איז, די אייבערשטער איז אלעס, איבעראל. נאמבער טו, די אייבערשטער קוקט דיך נישט נאך ווייל ער זוכט דיך צו כאפן האסט געטון עפעס ראונג, די אייבערשטער איז מיט דיר א גאנצע צייט ווייל ער האט דיך ליב, און ס'איז א גאנץ אנדערע שמועס דארף אריינקריכן אין די זאך, און מ'וועט שוין מיט אנקומען צו די דרשה. און נאמבער דריי, אז די תועלת פון א עונש איז געמאכט געווארן ארויפצוהייבן די מענטש. צו געבן א משל, לאמיר זאגן.

יעצט שטעל דיך פאר דער קארפעט איז ווען א א זאך וואס קען פילן, ס'קען רעדן, און ער פילט ווי מ'האקט אים, פרעגט ער וואס האקסט דו מיך? איך בין א שיינער קארפעט. וואס הייסט וואס מ'האקט דיך? מ'האקט דיך ווייל דו ביסט שמוציג. און דו ביסט טאקע א שיינע זאך, אבער די איינציגסטע וועג וואס דו קענסט זיין שיין און מ'קען זען די שיינקייט, אז דו ביסט קלין. און די זעלבע זאך ווען מ'וואשט אים, און מ'קראצט אים. מען טוט עס נישט ווייל מען וויל אים וויי טון, מען טוט אים ווייל מען וויל אים מעלה זיין. סאו דאס איז נאר א משל מסביר צו זיין אז כדי א מענטש זאל קענען באקומען גן עדן דארף ער דורך גיין די עונשים, מיינט צו זאגן ער דארף דורך גיין א שטיקל פראסעס אויף זאכן וואס ער האט זיך אליינס אנגעדרייט, ווייל יעדע מענטש, יעדע איד איז א הערליכע נשמה, יעדער איינער איז א ביוטי. ביסט א איד, ביסטו א שיינקייט. איין שטיק שיינקייט. אבער וואס געשעט טאמער א מענטש חס ושלום ער זינדיגט? האט ער יעצט פארדרייט עפעס, און ער האט ארויפגעלייגט אויף זיך שמוץ. ממילא די שמוץ דארף אראפקומען כדי ער זאל ווערן די שיינקייט וואס ער איז, כדי מען זאל קענען זען די שיינקייט, ער אליינס זאל קענען זען זיין שיינקייט, זאל קענען פילן הערליך אין די ליכטיגקייט פונעם אייבערשטן. סאו אראפצונעמען די שמוץ וואס ער האט זיך ארויפגעדרייט איז א פעינפול פראסעס. סאו וואס טייטש דאס? אז די עונש איז נישט געמאכט געווארן דיך צו שטראפן? ווען איינער וויל שטראפן איינעם ווייל ס'איז געמאכט געווארן צו שטראפן טייטש אזוי, דו האסט געטון דאס, יעצט קומט זיך דיר עס, יו דיזערוו איט, דו גייסט יעצט כאפן ווייל ס'קומט זיך דיר. ביי למשל ווען מען לייגט א מענטש אין תפיסה, ווען די גאווערמענט האט איינעם געסענטענסט אין דזשעיל, וואס איז דאס? א עונש? האסט געטוהן די זאך, האסט געטוהן די קריים, ס'קומט זיך דיר, די גייסט יעצט כאפן, די גייסט יעצט זיצן פאר כך וכך יאר, ס'קומט זיך דיר. אזוי ארבעט עס. עס איז נישט די וועג וויאזוי עס האט געדארפט ארבעטן, ווייל אין די תורה, אקארדינג צו די תורה איז דזשאסטיס דארף זיין למען ישמע ויראו, די עולם זאל הערן און מ'זאל וויסן, טאמער די וועסט טוהן עפעס שלעכטס, עסטו כאפן עונש, מילא די עולם אויער האבן. אבער א גויאישע קאפ ארבעט אזוי, העי דו האסט געטוהן די זאכן, קומט זיך דיר. ווייל דאס איז נישט וויאזוי תורה לערנט אונז אויס, גיי קוק אין פרשת עקב, תורה זאגט עס קלאר, אז אזוי ווי א טאטע באשטראפט א קינד אזוי באשטראפט די אייבערשטער א מענטש. פארוואס באשטראפט א טאטע א קינד? ווייל אלץ קומט זיך אים? ווייל ער וויל אים מעניש זיין? א טאטע וויל שלאגן א קינד? א טאטע וויל וויי טוען זיין קינד? ניין! א טאטע האט ליב א קינד. און די איינציגסטע וועג וויאזוי דער טאטע קען אויסלערנען פאר דער קינד ער זאל וויסן וואס מ'מעג יא און וואס מ'מעג נישט, און די איינציגסטע וועג וויאזוי א טאטע קען מאכן שטערקער א קינד ער זאל זיך אויסלערנען וויאזוי צו דיעלן מיט אלע טשעלענדזשעס אין זיין לייף איז דורך מעניש זיין. ער האט געזען א קינד האט געטון עפעס וואס האט נישט געטויגט, גייט ער ער געבט אים עונש, און יעצט די קינד לערנט זיך אויס אז מען טוט דאס כאפן, מילא טוט ער עס נישט, איז ער יעצט געווארן שטערקער און גרעסער, ממילא וועט ער האבן א בעסערע לעבן, ווייל ליידער טאמער א טאטע נישט מעניש א קינד, וואקסט ער אויף א וועדזשטעבל, האט נישט קיין אנונג וויאזוי צו דיעלן מיטן לעבן, ער קען נישט גארנישט טון, ווייל ער האט קיינמאל נישט באקומען קיין עונש, מען האט אים קיינמאל נישט דיסציפלינט, ס'איז דאס נאר א משל. אבער די תורה שרייבט עס קלאר, ס'איז נישט א סייפער, די תורה אליין זאגט עס. דאס איז די סיבה וואס דער אייבערשטער באשטראפט א מענטש, ווייל ער וויל אים מעלה זיין, ער וויל אים ארויפברענגען, איז דורך די עונש מילא ווערסטו גרעסטער. די גרא. האט געזאגט אז די אלע עונשים איז א משל אז די גרא האט געזאגט ווען א מענטש קומט ארויף אויף יענע וועלט וועט אלע נשמות גייען אין גן עדן א צדיק שטארבט גייט ער אין גן עדן א רשע שטארבט גייט ער אין גן עדן אלעס גייט גלייך אין גן עדן יעצט וואס איז פשט פון גיהנום וואס איז פשט פארוואס זאל א רשע גלייך גיין אין גן עדן? ווייל ווען א רשע טרעפט זיך אין גן עדן, דאס איז די גרעסטע גיהנום פאר אים וואס קען נאר זיין. די גרעסטע גיהנום פאר א מענטש, ער זאל זיין אין א פלאץ וואו ער באלאנגט נישט. צו געבן א משל, לאמיר זאגן איז דא דא א בית מדרש, א שיינע בית מדרש, גוטע עירקאנדישן, גוטע סטיעם, יו נאו, צוגעשטעלט איז דא א הערליכע שיינע אוצר הספרים, א תלמיד חכם קומט אריין אין בית מדרש און ער זעט אלעס איז צוגעשטעלט דא, ער קען דא זיצן און לערנען שעות, ס'איז אפן טווענטי פאר סעווען, וויאזוי פילט ער? ער פילט ווי ער איז אין גן עדן, דאס איז די בעסטע זאך פאר אים, דאס וואס ער האט ליב, צו זיצן און לערנען מיט א רואיגקייט, קומט א מעריץ אריין אין די בית מדרש, איינער וואס קען נישט קיין ווארט לערנען, ער קען נישט גארנישט, נישט קיין אהנונג וואס לערנען איז, פרעגט מען דאס איז גיהנום, וואס טוט ער דארט, וואס וואס איז דא דארט פאר אים צו טון, איז דאס זיין גרעסטע גיהנום וואס קען נאר זיין, ווייל עני טיים א מענטש גייט אין א פלאץ ווי ער באלאנגט נישט, ווערט דאס די גרעסטע גיהנום פאר אים. ס'איז עקשי ס'שטייט ביי די מערת המכפילה אז אברהם האט געוואלט קויפן א פעלד צו באגראבן שרה, איז עפרון האט אים די ערשטע זאך געזאגט אה קענסט קויפן די מערת המכפילה, יעצט שטייט די מערת המכפילה איז די טויער צו גן עדן, סאו פארוואס האט עפרון דאס אים געאפערט? די טראכסט אריין אויב דאס איז די טויער צו גן עדן טייטש אז דאס איז די טייערסטע פיס אוו ריעל עסטעיט אין די גאנצע וועלט, ווי נאך קען זיין א טייערע פיס אוו ריעל עסטעיט ווי די טיר צו גן עדן. אז דו ווילסט טענה'ן די הר הבית ווייל די בית המקדש איז דארט געבויט, די הר הבית איז נישט קיין פרייוועט פראפערטי, ס'איז פובליק. בלע ז א פרייוועט פראפערטי, א זאך וואס איינער קען קויפן, ער קען עס באלאנגען, איז די מערת המכפלה לכאורה די טייערסטע פיס אוו ריעל עסטעיט. סאו וואו איז עט עפרון? ס'איז סאונד, די וועג וויאזוי תורה שרייבט אז ער איז געווען א גרויסע עושר, ער האט געהאט אסאך פראפערטיס, פארוואס האט ער געאפערט די מערת המכפלה אז דאס איז אזא טייערע פלאץ? נו וואס שטייט? אז צדיקים ירחו בם ופושעים מכשלים בם, אז די זעלבע זאך וואס די צדיק זעהט די לעכטיגקייט דערפון, איז פאר די רשע קוקט עס אויס ווי די גרעסטע פינצטער, איז מילא עפרון ער איז געווען א רשע, ער איז געווען א פושעי, סאו ווען ער האט געזען די מערת המכפלה ער האט מסתם געציטערט פון דעם, ס'איז געווען א פינסטערניש פאר אים. די הייסטע תאוה פון גן עדן יא, אבער פאר א פושעי איז די תאוה פון גן עדן די גרעסטע פינסטער, די גרעסטע גיהנום וואס ס'קען נאר זיין, כ'מיין ער האט געזוכט די ערשטע זאך פטור צו ווערן פון דעם. נעם אוועק די גיהנום פון מיר. איז וועגן דעם האט ער עס געהאפט פון אברהם אבינו. אז ער וויל ארויסברענגען פון דעם איז די נקודה. אז ס'איז נישט אז מ'נעמט א מענטש און מ'לייגט אים אריין אין פייער. ס'איז נישט די איידיע פון אז ס'שטייט ווייס אז מ'נעמט די נשמה און מ'שיסט אים פון איין זייט וועלט צום אנדערן זייט וועלט מיט א סלינג שאט. און און יו נאו די אלע אנדערע עונשים. ס'מיינט נישט ליטערלי אז ס'איז אזוי. ס'מיינט ארויסצוברענגען די נקודה צו פארשטיין, אזוי ווי ווען דו וואלסט געגאנגען נעמען א מענטש און אים אריינגעלייגט אין פייער, און אויב וואלט ער געקענט בלייבן לעבן וואס רע פעין דאס וואלט געווען, אזוי פילט די נשמה, די צער פילט די נשמה, ווען? ווען ער איז אין גן עדן אבער ער איז געזינדיגט. איז מילא. איז דא אבער א זאך ווי תיקון, ווייל די באשעפער וויל דאך נישט באשטראפן א מענטש, און אונז פארשטייען נישט די גאנצע פראסעס, איז די תיקון איז די ווייטאג, און מ'איז מסכן די נשמה, און נאכדעם וואס געשעהט? איז די ביוטיפול נשמה זעהט זיך אן נאכאמאל, איז מילא יעצט קען ער עפרישיעטן גן עדן. סאו דאס איז די איידיע פון די גאנצע עונשים. נישט אז מען גייט מענישאן דעם מענטש, ס'איז געמאכט געווארן צו תועלת, אויפצוהייבן דעם מענטש. יעצט איינע פון די זאכן איז אויך אויף די וועלט קען א מענטש זיך אליינס ליגנט זאגן. ס'איז אזוי, סיי א מענטש קען גיין ליגנט זאגן פאר אנדערע ער טוט עפעס וואס ער טויג נישט, און איינרעדן אנדערע מענטשן וואס איך טו איז ריכטיג. אבער די ליגנט קען גיין נאך מער. א מענטש קען זיך אליינס ליגנט זאגן, ער קען זיך קאנווינסן אז וואס איך טו איז ריכטיג, אפילו ס'איז נישט ריכטיג. ער קען גנב'נען געלט און אפמאכן ביי זיך אז ער מעג גנב'נען געלט. קען ליגנט זאגן און זיך איינרעדן אז ער מעג ליגנט זאגן. למשל. א דיין נעמט שוחד. אין תורה שטייט אז מען טאר נישט נעמען קיין שוחד, און אז מען טאר דאס נעמען שוחד האסטו נישט פסק'נען כהלכה, ווייל דו האסט טון וואס די געלט זאגט. יעצט די דיין קען זיך אפמאכן ביי זיך, איך מעג, איים גאנא געט עוועי וויט איט, איך מעג. סאו ווילאנג קען ער דאס טון? ביז מ ביז ווילאנג מ'איז אויף די וועלט. די עולם השקר, די גאנצע וועלט איז איין שטיק שקר, און אין די עולם השקר קען זיך א מענטש קאנווינסן פאקטן אויף פארקערט. ער קען זיך אליינס קאנווינסן, ער קען זיין א רשע און זיך איינרעדן ער איז א צדיק. ער וועט זיך אליינס איינרעדן, נישט איינרעדן פאר יענעם, גארנישט מיט יענעם איינגעהויבן, פאר זיך אליינס. ער וועט טון כל דבר שבתורה חס ושלום, ער וועט אפמאכן ביי זיך, אז ער מעג עס טוהן, זיך קאמפליטלי דזשאסטיפייען, ווייל וואס געשעהט איינמאל די מענטש גייט ארויס פון די נשמה, ווייל דו ביסט נישט דיין גוף, דו לעבסט אין דיין גוף, דיין נשמה לעבט אין די גוף, און ס'דארף האבן די גוף כדי צו טוהן אויף די וועלט וואס ס'דארף טוהן אויף די וועלט, אבער דיין גוף איז נישט דיך. יעצט איינמאל די נשמה גייט אוועק פון די גוף, דארט איז שוין נישט דא קיין ליגנט, ער זעט איין זאך, ער זעט נאר כלאי השם, ער זעט נאר די געטליכקייט פון אייבערשטן. איז טראכט אריין, ווען א מענטש, לאמיר זאגן, זאל ווערן פארשעמט ברבים, עס איז דא א ריזיגע אוידיענץ פון מענטשן, א בית מדרש, צו וואס זאל מען זיין, א גרויסע עולם, און איינער קומט און הייבט אן מאכן קולות אויף דיר,

ווי נישט ווי, א מענטש קען זיך ליגנט זאגן, יו קען קאווער אפ די בושה, דו קענסט דיך מאכן פאר די פיינע מענטש, און אויב ווילסטו אויכעט, קענסטו טרינקען אלקאהאל, צו נעמען אנדערע זאכן, צו אנטלויפן פון דיך אליין, קענסט מאכן דזשאוקס, מענטשן מאכן דזשאוקס רוב מאל ווייל זיי ווילן, יו נאו, נאמען זייער פעין, מילא מאכט מען חוזק פון די פעין. אבער איינמאל די נשמה איז ארויס פון די גוף, יעצט זעסטו נאר אמת, ס'איז שוין נישט דא די לגיונות, קענסט דיך שוין נישט איינרעדן, קענסט שוין נישט טרייען צו פארדרייען, ס'איז איין זאך אמת, און דעמאלטס זעט די נשמה אלעס וואס ער האט געטון ראנג, אלעס ליגט פאר אים קלאר אין פראנט פון אים, און ער זעט די אחדות און די שיינקייט פון די אייבערשטער, די אור השם. וואס מיינסטו די נשמה פילט? ס'איז דאך א רייכע צער, ער זוכט א מזל העכער זיך צו באהאלטן ערגעץ ווייל ער קען עס נישט דערהייבן. נאר דאס איז א בעסערע וועג וויאזוי מסביר צו זיין די זאך. א מענטש איז געגאנגען ער האט זיך אליינס קאנווינסט זיין גאנץ לעבן אז ער איז גערעכט וואס ער טוט, אינמיטן און נאכדעם ווען די אמת קומט ארויס זעט ער איין וואס ר' ליגנט האט זיך געזאגט. און וואס ער האט אלץ אנגעטון, די צער איז נישט נארמאל, און דאס איז גיהנום, דאס איז עונשים, דאס איז די עונש וואס די מענטש האט זיך אליינס אנגעדרייט פאר זיך, סאו קומט אויס אז די אלע עונשים איז א משל, איטס נאט ריעל. און זאגן נאך מער, אויב א מענטש לעבט, מיט די פחד אז ער גייט אין גיהנום, איז זיין לעבן איין שטיק גיהנום. זיי זאגען אויף ענגליש, איף א פערסאן ליווס אין די פער אוו גאוינג טו העל, דען היז לייף איז א ליווינג העל. איך ווייס נישט צו ס'איז שייך א גרעסערע גיהנום פון דעם. ווי א מענטש זאל לעבן אין גיהנום, אז זיין גאנצע לעבן איז איין שטיק גיהנום. און נישט נאר דאס, בדרך כלל אז א מענטש גייט זינדיגן, ווייל טאמער א מענטש לעבט א גאנץ טאג אין פעיר, אינדזשויט ער נישט זיין לעבן, זוכט ער ערגעץ צו אינדזשויען, מילא גייט ער און ער זינדיגט, און ער טרייט פון אלע וועגן און אלע זיך אוועקצוקוקן און זיך פארענטפערן פארוואס ער זינדיגט, בארום ליין, ווייל ער פילט אז דער אייבערשטער איז עפעס א פרעשור פאר אים, ער פילט נישט קיין נאנטשאפט צום אייבערשטן, ער פילט נישט קיין קאנעקשאן, צו וואס פילט ער? ער פילט פרעשור א גאנצע טאג. ער לעבט אין פחד, און מען קען דאך נישט לעבן אזוי, מען קען נישט לעבן אין ענקזייעטי, מילא זוכט מען עסקעיפ פון ענקזייעטי, מילא טרעפט ער אלע וועגן ווי אזוי ער קען זיך פארענטפערן אז ער מעג זינדיגען, און דא יא, ווייסט ער, ס'איז נישט ממש אקעגן הלכה, ווייסט, ס'איז נאר אביסל געדרייט, נאר אהער, נאר אהין, און ביפאר יו נאו איט איז ער עובר אויף כל עבירה שבתורה, און אמאל דא מענטשן וואס זיי פארן אפ. און קאמפליטלי פריי געווארן. מיך פערסענלי האב איך געטראפן פיל מיט חברה זענען פריי געווארן פיור ווייל זיי האבן מורא געהאט פון גיהנום. נישט געקענט לעבן אין די ענקזייעטי. א מאן האט געזאגט ביז ביי איך קען גארנישט איך האב גארנישט מיט די מיט די גלויבונג איינגעלייגט און ער איז פריי געווארן. אלעס ווייל ער האט געגלייבט א גאנצע צייט אז ער וועט גיין אין גיהנום. סאו וואס טייטש דאס? אז איינער וואס לעבט מיט די איידיע אז ער מיינט ער גייט גיין אין גיהנום, ער לעבט מיט די פחד, איז זיין לעבן איין שטיק גיהנום. און ס'איז נישט נאר דאס, ווייל דער מענטש וואס ציטערט א גאנצע צייט אז ער גייט גיין אין גיהנום, ער וועט קיינמאל נישט קענען מקיים זיין די מצוה פון דביקות, די תורה שרייבט עס קלאר מער ווי איין מאל, אפאר מאל וואס עס שטייט אין תורה ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום, און שטייט לא דבקו בו. איך וועל מיר שוין געבן אמאל א דרשה וועגן דביקות. וואס טייטש דאס? וואס טייטש? די תורה אליין שרייבט עס. ס'איז נישט קיין חסידישע זאך, ס'איז נישט קיין זאך וואס שטייט אין גמרא, די אלע רעדן דערפון, אבער ווי שטיי, ווי קומט דער מקור? די תורה אליין שרייבט עס, והייתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. סאו. צו זאגן פשוט, אז א מענטש דארף זיין קאנעקטעד צום אייבערשטן, דבוק אין ענגליש וואלט מען געזאגט קלינגינג אן, ס'איז ביאנד קאנעקשאן. ער דארף זיין באהאפטן, דבוק הייסט באהאפטן, אזוי ווי דו נעמסט א מעגנעט, לייגסט צוויי מעגנעטס צוזאמען, ס'איז באהאפטן. א מענטש דארף זיין איינס מיטן אייבערשטן. סא טאמער דו לעבסט אין פעיר, וויאזוי קענסטו זיין דבוק אין אייבערשטן? וויאזוי קענסטו בכלל זיין קאנעקטעד צום אייבערשטן? דו ציטערסט פון אים, דו לויפסט אוועק, דו ביסט זשע, איך טוה מיך נישט גארנישט, איך בעט, וויאזוי קענסטו זיין באהאפטן צו אזא זאך? וויאזוי קענסטו זיין באהאפטן צו עני מצוה אז דו טוסט די מצוה פיור אוט אוו פעיר? ס'איז אזוי כי גוף בלי נשמה, א מענטש וואס טוט א מצוה אן כוונה, אן קיין, ס'איז אזוי, טאמער א מענטש טוט א מצוה אן כוונה איז כי גוף בלי נשמה, און טאמער א מענטש טוט א מצוה מיט כוונה אבער ס'איז נישט די כוונה לשם, איז ווייטער כי גוף בלא נשמה. ס'פעלט עפעס אין דעם. איז מילא טאמער א מענטש איז ביזי מיט גיהנום און ער ציטערט א גאנצע צייט, קען קיינמאל נישט צוקומען אויפצוטון זיין תיקון אויף די וועלט. מען וועט קיינמאל שיקומען צו אהבת השם, מען וועט קיינמאל שיקומען צו חשקת השם, מען וועט קיינמאל שיקומען צו טון א מצוה ווי אזוי מען דארף עס טון, און ווער רעדט נאך פון זיין דבוק אין אייבערשטן א גאנצע טאג. סאו קענסטו זען פון דשאסט פון די פסוק פון והייתם הדבקים בהשם אלקיכם קענסטו זען אז מען טאר נישט לעבן מיט די פיר, מען טאר נישט טראכטן דערפון, דאס נעמט דיך אוועק פון א מצות עשה דאורייסא, און די ווייקעס איז סאך מער, אדער וויאזוי קען מען שוין געבן א דרשה אויף דעם? סאו קומט אויס דער מענטש ציטערט א גאנצע טאג און די ציטערען מאכט אים זינדיגן און ס'מאכט אים נישט מקיים זיין וואס די תורה הייסט. סאו גייסטו מיר זאגן דאס איז א אידישע זאך? נישט דאס שרייבן די ספרים. וואס ספרים שרייבן איז אז א מענטש זאל וויסן ווייל אסאך מאל ס'געשעט ס'כאפט אן א תאווה פאר א מענטש וואס ס'זאל נישט זיין און ער וויל טון א עבירה ער וויל טון א זאך וואס די תורה זאגט נישט צו טון און אסאך מאל א מענטש מיינט אה כ'ווייס קיינער זעט נישט נו. ר' יעצט דא איך האב גנב'נע געלט קיינער נישט געוואר געווערן איך קען יעצט גנב'נע געלט איך האב יעצט א וועג איך קען ארויסנעמען פון יענעם געלט ער טאר אפילו נישט וויסן אז ס'פעלט אים עפעס נו וואס זאל נאר זיין וואס די עבירה זאל נאר זיין איך בין יעצט דא אליין ווייל זאלסטו וויסן יש דין ויש דיין אוואטאר פארוואס איז דעי דין ודעיין? כדי דיך צו מעלה זיין, איז מילא פארוואס זאלסטו טון די עבירה און דארפן דורך גיין די גאנצע פראסעס און נאכדעם אנקומען גן עדן? טו נישט די עבירה, האלט דיך צוריק, איז מילא נישט אז דו וועסט אנקומען צום גן עדן, דיין גן עדן וועט זיין העכער ווייל דו האסט דיך איינגעהאלטן פון טון א עבירה. און רוב מאל ווען א מענטש האלט זיך איין פון טון א עבירה איז נאך גרעסער פון טון א עקשאל מצוה. ווייל אלעס גייט לויט די צער, און אז עס איז געווען אזוי שווער פאר דיך צוריקצוהאלטן, האסטו דיך צוריקגעהאלטן, ממילא איז די שכר סך העסער פון דעם. יעצט ביי חסידים האט מען געוואוסט נישט צו רעדן וועגן גן עדן, וועגן גיהנום און די גאנצע נושא. פארוואס האט מען נישט גערעדט פון די אלע זאכן? נישט ווייל מ'האט נישט געוואלט דערשרעקן די מענטשן, ווייל מ'האט נישט געקערט וועגן גיהנום. צו געבן א משל, וואס הייסט מ'האט נישט געקערט פאר דעם? שטעל דיך פאר א מענטש האט ערפינדן א מעדעצין פאר א קראנקייט וואס מענטשן ליידן שוין א לאנגע צייט. צו געבן א משל, די פאפולער קראנקייט פון קענסער. איינער דא האט אינווענטעט א קיור פאר קענסער. טייטש, יעדער איינער וואס נעמט די פיל גייט ווערן אויסגעהיילט פון קענסער. צו וואס זאל מען זיין? וועלכע קראנקייט זאל מען זיין? יעצט איז דא אנדערע זאכן באקומט די נאבעל פרייז, כ'מיין ס'הייסט נאבעל פרייז, נאר למשל אזא זאך ווי מ'געט א פרייז פאר א מענטש דער יעדע יאר דער וואס האט ערפינדן די גרעסטע מעדעצין, סאו ס'קומט צו די פוינט ווי מ'רופט אים אויף, עס שטייען דארט טויזענטע מענטשן, און ער באקומט א פרייז, און כ'מיין מ'באקומט אויכעט א מיליאן דאלער פאר דעם, סאו וואס גייסטו אים זאגן? אז וואס האט געמאכט די מענטש העפי? א קוק! ער האט באקומען א גרויסע פרייז, יעדער גערעדט פון אים, די גאנצע וועלט ווייסט פון אים, און און וויאזוי הייסט עס, און ער האט באקומען א מיליאן דאלער? נע נע נע. דאס איז טאקע זייער גוט, ס'פילט זייער גוט, אבער דאס איז נישט די זאך וואס מאכט די מענטש פרייליך. וואס מאכט אים פרייליך? וואס מאכט אים פרייליך איז די איידיע אז ער ווייסט אז ער האט דא געהאלפן מענטשן, ער האט דא געמאכט א טשעינדזש אין די וועלט. מענטשן האבן געליטן פון א קראנקהייט, מענטשן זענען געשטארבן פון א קראנקהייט, און יעצט גייען זיי נישט ליידן מער, וועגן וואס איך בין אויפגעקומען מיט. סאו די גרעסטע שמחה איז די זאך אליין. סאו דאס איז נאר א משל. אבער די זעלבע זאך גייט אן ביי טון א מצוה. ס'שטייט שכר מצוה מצוה. וואס איז פשט אין די ווערטער? ווייל ווען א מענטש איז דבוק אין אייבערשטן, און א מענטש האט דעוועלאפט א שטיקל רילעישאן, אפילו ער איז נישט אינגאנצן דבוק, ער האט נאר אביסל, ער איז אביסל נאנט צום אייבערשטן, איז דער מענטש פילט אזא געשמאק אין טון א מצוה, אז די איינציגסטע זאך וואס ער וויל איז טון נאך א מצוה, צו זיין נאך מער דבוק אין אייבערשטן,

אזוי ווי ס'שטייט להתענג על ה', אז א מענטש זאל זיך מתענג זיין פון אייבערשטן, ער זאל זיין, ער זאל הנאה האבן פון פון אייבערשטן, פון יעדע מצוה. סאו דאס איז געווען ביי חסידים, חסידים איז געווען ביזי, קוק נישט אויף קיין אנשים, נישט ווייל ס'גייט דיך דערשרעקן און ס'קען דיך פארפירן אויף די נישט ריכטיגע וועג, קוק נישט אויף קיין עונשים ווייל קוק אויף די עיקר אויף די מצוה, וויל זיין נאנט מיטן אייבערשטן, וויל זיין להתענג על השם, וויל פילן א געשמאקייט אין טון א מצוה, קום צו צו די פוינט אז זאלסט פילן אזוי גוט פון טון א מצוה און זיין אזוי דבוק אז די גרעסטע עונש וועט זיין אז ווען די וועסט פילן ניין יעצט בין איך דיסקאנעקטעד איך פיל נישט גארנישט. דאס זאל זיין דיין גרעסטע עונש, זאלסט צוקומען דאס צו פילן. און דאס איז די זאך וואס מלמדים דארפן אויסלערנען די קינדער, אפשר א קינד קען עס נאך נישט אזוי גוט פארשטיין, אבער מען קען ארויסברענגען פון א קינד וואסערע פיינע קינד ער איז, אה, האסט געטון א מצוה, אה, ביסט א צדיק, און דאס טון נאך א מצוה איז זיין א גרעסערע צדיק, און עס נישט טון עבירה, ביסט א גרויסע צדיק, האסט דיך איינגעהאלטן פון טון עבירה. און ארויסברענגען די בעסטע פון די קינד, און זאגן פאר די קינד וואסערע פיין קינד ער איז, וויאזוי ער איז, און יעדע מאל ער טוט עפעס גוט, און יעדע מאל ער האלט זיך איין פון טון עפעס שלעכט, אה! קוק עס אן דער צדיק'ל ווי ער וואקסט, און וועסט גיין ווייטער אזוי וועסטו וואקסן נאך מער, און עס זיין נאך העכער און נאך גרעסער. סאו ווען ער איז א קינד וועט ער עס פארשטיין אויף א קינדערישע וועג, און ער וועט עלטער ווערן, צוביסלעך וועט ער עס מער און מער דעוועלאפן ביי זיך, ווי זי האט באקומען אהבת השם. און די זעלבע זאך דארף מען זאגן פאר יעדעם איינעם. און א מענטש זאל זיך אויסלערנען, און א מענטש זאל וויסן אז די עיקר תכלית איז צו זיין נאנט מיט'ן אייבערשטן. און די אלע מצוות איז געגעבן געווארן פאר אונז צו אונז ברענגען נענטער צום אייבערשטן, און אלע לא תעשה'ס איז געגעבן געווארן וועגן טאמער טוסט די זאכן דאס נעמט דיך אוועק פונעם אייבערשטן, און א מענטש טאמער העסט ארבעטן אויף דיך און העסט צוביסלעך אנהויבן בויען א שטיקל רילעישאן מיט די אייבערשטער, העסטו אנהויבן פילן א געשמאקייט אין א מצוה, און צוביסלעך העסטו וואקסן מער און מער און דיין קאנעקשאן וועט ווערן שטערקער און שטערקער ביז דו וועסט אליינס פילן די זאך אז ווען עס וועט קומען א פוינט וועסט נישט פילן די קאנעקשאן וועט עס זיין די גרעסטע צער וואס דו וועסט נאר האבן. עס וועט נישט זיין קיין גרעסערע צער וואס איינער גייט דיך קענען זאגן ווי פילן די דיסקאנעקשאן. און דעמאלטס אליין וועסטו קענען אביסל פארשטיין וואס מיינט א עונש, די איידיע אז איך בין נישט נאנט צום אייבערשטן. כ'האף אינגאלע האבן פארשטאנען. האטס א ליכטיגן טאג.